Iawn, yn y fideo yma, fi'n mynd i creu um, efelychiad o'r cylchredwr. So mae fe'n proses eitha neis i gallu defnyddio Scratch er mwyn efelychu fe. A mae'n dysgu plant gwybod y gwyddoniaeth neu'r deiraddiaeth tu ôl i'r proses, ond trwy defnyddio prosesau, um, nid prosesau, uh, trwy defnyddio cysyniadau rhaglenni. So, peth gyntaf ni'n mynd i'n neud yw creu cefndir. Fi eisiau cael gwawr y cath, so mynd i'n gwasgu ar y bin. A fi'n mynd i creu cefndir. So, fi'n gallu gwasgu lawr fan hyn, a peintio. Iawn, so peint. O, gyfi newid ei Gymraeg gyntaf. Lawr fan hyn, a wedyn fi'n gwasgu peint, neu paint. Felly, fi'n mynd i creu yn gyntaf. Cefndir glas. Sgwar. okay, mae'n bach yn llachar, felly gawn ni'n un llai llachar. Um, a wedyn, beth ni'n mynd i wneud yw... Mynd yn fwy... Oh. Nid yn fwy pale, fel Oce, um, nawr ni eisiau creu y, y tir. So, gan ni, well, actually, gyda gan ni creu mynydd yn y cefn. So, gawn ni creu mynydd llwyd. Uh, ti'n gallu gwneud y paintbrush llawer fwy o seis trwy newid y rhif yma. Okay, 50. A fi jyst mynd i creu mynydd sy'n mynd rhywbeth o dan fy hen. A fi'n mynd i llenwi fe off y sgrin ond neud yn siŵr bod yn cysylltu y holl ffordd o gwmpas. So chi'n gweld yn ymddangos ar y sgrin wedyn. A wedyn beth yn gallu ddefnyddio yw'r ffil. Iawn, y llenwi fan hyn. I llenwi fe mewn fel mynydd. Um, falle gallwch chi roi eira ar y ben. Neu gwyn. Just ychwanegu eira. Wedyn llenwi hwnna mewn hefyd. Gallwch chi hyd yn oed gwasgu ar y rhan gwyn a rhoi amlinell o gwmpas e. Dwi'n sy'n ei edrych yn bach yn neis. Okay, a wedyn... Actually, gallwn ni wneud hwnna am pob peth, rhoi ymhelltiad o gwmpas e. Nawr ni eisiau wneud y tir a'r môr. Felly gawn ni wneud gwyrdd nesaf. So chi'n gallu newid y lliw fan hyn. Rhaid llusgo y pethau yma. O, fi newid lliw y mynydd. Dwi'n gwasgu wrth y mynydd a wedyn wneud newid y lliw. Ffeindio'r fath o gwyrdd. O'n i'n mynd i roi y tir lawr fan hyn, a lle gwair. A lle tua hanner ffordd o'n i stopio. Gofio i gysylltu diwedd. Iawn, a wedyn llenwi. A wedyn, falle gewn ni bach o trath. So, melin. Nid llenwi ond peintio. A wedyn gewn ni y môr. Glas fel hwn. Eto, mynd off y sgrin a neud sgwar. So, allwn gweld ochrau y sgrin yw'r rhan yma, y petriol yma. Wedyn llenwi. A nawr mae gen i beth sydd angen ar gyfer y cylchred. Iawn, so fi wedi gorffen, fi'n gwasgu'n dod ar y cod lan fan hyn. A fi'n gallu rhoi cyfroeddiadau. Nawr, beth fi eisiau i'r cefnder i wneud, so y cod mewn fan hyn, mae'n mynd i rhoi strwythyr y rhaglen iddyn ni. So, peth cyntaf fi eisiau gwneud yw pan fi'n gwasgu y banner werdd, so fi'n mynd i digwyddiadau, Pan fydd Banner Words wedi glicio, zoom mewn, um, a fi eisiau, yn gyntaf, mae dŵr mynd i codi i fyny, mae'n mynd i anweddu, or more. Mae'n mynd bod yn efelychiad eitha syml o'r cylchred dŵr, bydd yn digon syml. Um, Felly, fi eisiau danfon neges. Mae'n esbonio pam yn munud. So, yn digwyddiadau ar y gwyddod, mae bloc o'r enw darlledu, neges un ac aros. A fi'n ni'n newid y neges i fod yn enw'r proses, sef anweddiad neu anweddi. Iawn? So mae dŵr yn mynd i codi o'r môr i fyny i'r awyr. Wedyn mae'n mynd i newid mewn i cymylau. So mae'n mynd i rhoi proses arall mewn. Da'r lledi eto. Ond tro yma, newid y neges. Neges newydd i fod yn, so'n gwybod, cymylau yn ffurfio. Um, a wedyn, wrth i Cymraeg ffurfio, mae'n mynd i symud ar draws a bydd e'n dechrau glawio. Um, eto, sy'n gallu cofio y gair cywir efo dyddodiant. Fi'n methu cofio yn union. Dwi ddim yn athro di'r peth. Um, ond gan i jyst roi glawio ar nawr, a gallech chi roi termau cywir mewn os chi'n dweud hwn. Glawio, a wedyn mae'r dŵr... O, fi ddim hofio roi afon mewn. Ond gawn ni wneud hwn yn gyntaf. So mae dŵr mynd i dod lawr y afon o'r glaw sydd wedi, ffyr, uh, sydd wedi glawio ac yn mynd nôl i'r môr. Um, so falle llif afon. Iawn, dwi ddim yn bwysig beth yw enwau rhain. Bydd yn os chi'n dod i fe yn ysgol, ond ar y funud fi'n methu cofio beth yw'r um, termau cywir am hon. Um, a beth fi eisiau gwneud, her mae'n cylchred, yw fi eisiau fe i ailadrodd. A mae hwn yn neud eitha neis, oherwydd mae fe'n proses sydd yn aladrodd tro ar ôl tro, am byth, nes bod y, y ddear yn stopio, ni, ni, ma, ni'n rili gallu dŵr neu rhywbeth. Um, felly, yn rheoli, mae gen i bloc am byth. Ac os ni'n rhoi hwn uwch ben y neges gyntaf, mae'n mynd i ailadrodd pob un o'r rhain. A beth mae'r rhain yn neud, mae'n danfon neges i gweddill y gêm A ni'n gallu cael y gêm i ymateb i pob un o'n neges, uh, negeseuon yma yn wahanol. Felly, gawn ni cael rhywbeth sy'n mynd i ymateb iddo fe. A beth sydd yn mynd trwy'r cylchred ac yn ymateb i pob neges yw dŵr. So mae angen i ni creu um, sprite neu corlun, ciplun, o'r enw, neu just dŵr, fi'n credu fi'n mynd i gael fe. So, Fi'n mynd i peintio sprite newydd. So fan hyn yn gallu peintio sprite sy'n gosgu ar hwn. Uh, yn gyntaf, mae e just mynd i bod yn dŵr sy'n an anweddu i fyny i'r awyr. Felly, ni'n mynd i just cael lot o cilchoedd fach. A gen i dewis lliw sy'n wahanol i lliw y môr. So just rhywbeth rhyw bach chydig yn wyrdd, mwy aqua, lliw. A ni'n mynd i cael amlinell hefyd. So, os chi'n gwneud cilch, mae trick yn, um, yn Scratch. Os chi'n dal control, na, sorry, os chi'n dal shift, rwy'ch chi'n neud e, mae'n cadw fe'n cilch perffaith. Iawn. Wedyn, unwaith yn gael mynd. Ac os chi'n llusgo hwn, Wel, unrhyw le, i ddweud gwir. Chi'n gallu copi, wneud copy and paste, Control C, Control V. Iawn, a gallu wneud hwnna tro ar ôl tro. Jyst i wneud lot o danau bach o dŵr. Gwneud e bach ar fwy ar hap. Okay, so mae gyda ni darnau o ddŵr. Falle bod gen i'n gwneud yma'r lliw bach yn rhy wyrdd. Na, mwy glas fan hyn. Okay. Bach yn rhy dewell. Fi'n ofnadau gyda dewell lliwiau. Iawn. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw rhoi e lle o'n i eisiau fe i ddechrau. So ni'n gallu gwasgu ar y sprite ar y sgrin a llusgo fe mewn i'r môr. Efallai mae fe'n bach yn rhy fawr, felly gan ni llusgo dros pob un a wneud nhw'n llai o seis. A chi'n gweld, unwaith chi wedi gwneud pob un, a chi'n dewis nhw, mae rhyw fath o crosshair yn y canol, a ni'n gallu clicio fe mewn ar y crosshair yma. Fel bod e yn anghanol y, y, fel bod e y llun, y delwedd anghanol y sprite. Okay. Felly ni eisiau fe i ddechrau fan hyn, a mae'r dŵr yn mynd i codi i'r awyr. Felly mae'n rhaid ni roi cyfarwyddiadau iddo fe i wneud hynny. Felly, beth ni eisiau fe wneud yw pan mae fe'n derbyn y neges, os chi'n cofio yn y llwyfan, mae gyda ni neges sy'n gweud anweddiad. O, oh, mae maws fi wedi dechrau chwarae i fan i nawr. Ok, dyna well. Um, os ni'n rhoi y neges yna, ni eisiau i'r dŵr i ymateb i'r neges. Gen i enwi hwn yn dŵr gyntaf. Trwy gwasgu ar y sprite, o wedyn jyst newid y un i'w fanna. A fi eisiau cael ei ymateb i'r neges anweddiad. Felly, yn digwyddiadau, uwch ben lle ond y bloc um, darlledu neges. Mae nawr blog. Pan rwy'n derbyn, a mae neges mi fan, chi dewis pa neges chi eisiau fe i ymateb i. A fi eisiau fe yn gyntaf i ymateb i anweddiad. Felly beth ydw i eisiau i dŵr i wneud pan mae fe'n derbyn y neges anweddiad? A beth i eisiau wneud yw just codi i fyny i'r awyr. So yn digon hawdd, beth chi'n wneud Gan bod symudiad yw beth ni eisiau ei wneud, ni'n gwasgu ar y ochr fan hyn, symudiad. A mae bloc mewn wedyn sy'n gweud llithro. Fan hyn, mae dwy bloc llithro, ond ni eisiau un gyda rhifau y uh, cyfesurannau X ac Y ynddo fe. A beth sy'n neis yw mae fe'n rhoi lleoliad y sprite ar y funud mewn fan hyn drostoch chi. So chi'n gallu gweld bod y Sprite dŵr. Mae X yn 132, a mae Y yn minus 126. A dyna beth sy'n mynd fan hyn. Felly, os fi'n rhoi e, rhyw lefi eich fe i mynd. A mae hyn. Chi'n gweld bod y rhifau wedi newid, yn, wedi newid. Felly nawr, fi'n gallu rhoi y bloc yma. Fel bod e'n codi o lle oedd e, i lle mae fe, ni eisiau fe mynd. Okay. A dyna gyd yw'r y cam gyntaf. Ond beth mae'n rhaid i fi wneud hefyd, yw cyn bod e'n symud i fyny, ni eisiau fe i wneud yn siŵr bod e'n edrych fel hwn. Yn hwyrach, mewn munud, ni'n mynd i gwneud i'r dŵr edrych bach yn wahanol. So mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr bod y gwisg sydd gyda fe ar y funud, sut mae fe'n edrych nawr, wastad yn fel hyn pan mae fe'n derbyn y neges anweddiad. Okay, ni ddim eisiau cymylau i dod yn syth o'r dŵr a codi i fyny, neu eisiau anwedd dŵr i codi a wedyn newid mewn i cymylau. Felly, edrychiad. A lle mae'n gweud newid gwisg, newid gwisg i gwisg 1. Iawn. A beth mae hwn yn golygu yw os ni'n edrych ar gwisgoedd ar gyfer y sprite, i fan i fan hyn, mae un gwisg dyn ni, sef gwisg 1, A ni'n gallu newid hwn i enwi fe'n anwedd dŵr. Okay. So nawr, pan mae'n derbyn y neges o'r llwyfan sy'n dweud anweddiad, sut mae hwn yn ymateb? Mae fe'n newid gwisg i gwisg yma. Anwedd dŵr, a mae'n llithro i'r lleoliad yma yn y awyr. A mae'n barod ar gyfer y cam nesaf yn y cyfarwyddiadau. A'r cam nesaf mewn llwyfan yw cymylau ymffurfio. Felly, os fi'n gwasgu nôl ar y dŵr, fi nawr eisiau gwneud yr un peth, ond ar gyfer ymateb i neges gwahanol. So beth gallwn ni wneud yw de-glicio ar y, y um, bloc ar y pen, gwasgu dyflygu, a rhoi e fan hyn. A tro yma, yn lle anweddiad, fi eisiau fe i ymateb i cymalau yn ffurfio. A beth sy'n wahanol? Wel, fi eisiau'r cymalau i edrych fel cymalau yn gyntaf, a wedyn symud draw uwch ben y mynyddoedd. So ni eisiau newid sut mae'n edrych a wneud fe symud. So ni'n mynd i wneud bron o bod yr un peth, ond jyst gyda rhifau neu gwerthoedd wahanol yn y blociau. So, fi'n mynd i cael gwared o'r bloc llithro am nawr, a fi'n mynd i gorfod creu gwisg arall, neu ffeindio gwisg arall gwell o cymol. So, yn gwisgoedd, a ni'n mynd i lle mae'n gweud dewiswch wisg, iawn, gwasgwch ar hwn. Chi'n gallu chwilio Ac os fi'n rhoi cloud, mae cwmwl fyna yn barod. So fi'n gwasgu ar y cwmwl. Ond mae'n ychwanegu at y rhestr o gwisgoedd sydd gan dŵr, y sprite dŵr. A nawr mae'n edrych fel cwmwl. A dyma sut ni eisiau fe i edrych. Pob tro mae'n derbyn y neges, cymalau yn ffurfio. Felly ni'n mynd i yn lle newid gwisg i anwedd diwr, ni'n newid y gwisg i cloud. Ok, dyna beth yw enw fe. Gallaf fi newid y enw i cymal os, os, os yn eisiau. A mae'n adlewyrch chi fe fanna. A nawr fi eisiau cymal i kind of llithro neu, neu hedfan draw i fan hyn, uwch ben y manydd. Felly eto, y proses yw fi'n symud e i lle fi eisiau fe mynd, Clicio llithro fe i fan hyn. A wedyn, fi'n rhoi um, y bloc llithro i mewn yn y cod. So mewn fan hyn. Yn symudiad, llithro. A mae fe yn barod gyda'r cyfesurannau newydd ar gyfer y um, lleoliad yma. Wedyn, ni wedi wneud, ni wedi gorffen y dau cyfamau. Un peth nes i'n hoffi roi mewn yw'r afon. Um, efallai gallu gwneud hwnna'n gyflym nawr, so fi'n mynd nôl a addasu y cefndir. Os fi'n gwasgu ar y llwyfan, so y cefnlenni, a wedyn fi'n gwasgu ar y cefnlenni i fyny fan hyn, so just fel y lle mae gwisgoedd, chi'n ne newid um, y cefndir. A fi'n mynd i rhoi just afon cyflym unrhyw lliw glas, 30 gwir ystafos, gan cael ei, cael ei edrych yn neis. A mae'n mynd i llith llifo i lawr fan hyn ac ei mewn i'r dŵr. Ac allwch chi wneud e edrych beth bynnag chi eisiau fan hyn. Iawn, falle bach yn uwch, oherwydd mae'n mynd gormod off, off screen fanna. Ie, yeah, bydd hwnna'n neud e. Okay. Ac os chi eisiau rhoi amlinelliad mewn, gallwch chi wneud hwnna. Jyst i cadw fe'n edrych yn bach yn neis. OK. A gallu mynd nôl nawr at y cod ar gyfer y dŵr. A ni'n mynd i'n cael um, cyfarwyddiad neu uh, ymateb i'r neges glawio. Felly, yr union yr un peth eto, de glicio ar y bloc ar y top, dyblygu, ond y tro yma, ni eisiau Ymateb i'r neges glawio. A eto, mae angen ni, ni ddim eisiau fe edrych fel hwn, ni eisiau fe edrych fel bod yn glawio. So yn lle cael just un um, gwisg, ni'n mynd i cael dwy wisg a newid nhw'n ôl ymlaen i cael bach o animeiddiad syml iawn. Okay. Felly, i wneud hwn, fi eisiau cadw'r cwmwl i edrych yn union fel mae fe. So fi'n mynd i dyblygu y gwisg trwy deiglicio ar y gwisg. A dyblygu fe. A mynd i hynna eto. Dyblygu. Felly mae gen tri copi o'r un gwisg fan hyn. A fi'n mynd i enwi rhain, y dwy newydd fi wedi creu. So falle glaw 1 a glaw 2. Iawn, a fi'n mynd i addasu i'r un gyntaf. Dwi'n mynd i roi dŵr yn, yn cwmpo off y cwmwl. Felly, I just paint you. Ooh, can get a slider paintbrush for that. Just peintio rhyw fath o glaw. Iawn. A wedyn, ar yr un nesaf, wneud yr un peth, ond wrth gwrs bydd e edrych yn bach yn wahanol. So os ni wedyn yn newid rhwngddyn nhw, mae fe'n edrych fel bod e'n glawio. Mae animeiddiad fyna. Felly, ni eisiau i'r rhaglen, i'r cyfrwyddiadau wneud beth yn union fi'n neud fan hyn. Newid nôl ymlaen rhwng y ddau gwisg. I cael ei edrych fel hwn. Felly. Os mynd nôl i'r cod. Fan hyn. Fi'n methu jyst rhoi newid gwisg i cymol. Neu i glaw un. Fi eisiau fe i newid nôl ymlaen rhwng dwy peth eto ac eto. Felly, gallaf fi wneud hwn. Gallaf fi copi, dyblygu, glaw 2, Copi dyblygu glaw 1. Copi dyblygu glaw 2. Ond mae hwn yn rhywbeth... Wel, mae'n ffordd ofnadwy o'r rhaglenni. A bydd yn digwydd mor gyflym ar hyn o bryd pryd ti'n methu gweld e. Okay, chi'n gweld e'n newid oherwydd mae wedi mynd o 1 i 2 yn y pen draw. Ond chi heb gweld e'n newid cwpl o weithiau. Felly, ni ond angen dwy copi. Ni'n gallu bod yn bach a fwy clyfar. Newid gwesty glaw 1, newid gwesty glaw 2. A, fel wnaethon ni ar gyfer y cylchred cyfan, ni'n mynd i roi hyn mewn i bloc ar adrodd. Ond ni ddim eisiau fe mynd am byth, ni eisiau fe i wneud e cwbl o weithiau fel wedyn barod i symud ymlaen i'r cam nesaf. Felly, ni'n mynd i ail adrodd, Falle pimp gwaith. Nawr, os ni'n gwylio hwn, ydyn ni gweld e yn aros pimp gwaith. Ok, so fi'n clicio, mae dim byd yn digwydd. A reswm i, mae'n newid should gyf uh, mor gyflym, chi ddim yn gweld e ar y sgrin. So ni angen bach o amser rhwng pob newidiad o'r gwisg. A chi'n gallu gwneud hwn yn rheoli trwy gwasgu ar Canol bloc aros un eiliad. Rhoi e rhwng y dau yma. A hefyd ar ôl yr ail un, fel bod e pan mae'n mynd nôl i'r top, mae fe yr un faint o amser rhwng y ddau. A falle bod hwn yn gormod, so gallwn ni wneud 0.5 e eiliad. A nawr ni'n gweld e'n newid nôl ymlaen, fel bod e'n glawio. Dyna gyd ni angen i'r um, i'r uh, i'r sprite yma wneud ar ôl i ni derbyn y neges glawio. A felly, mae un cam ar ôl, sef llif yr afon. A mae'n mynd i ymateb mewn rhyw ffordd ar gyfer y neges llif yr afon. Ni ddim eisiau fe i animeiddio unrhyw beth neu ail-edrodd unrhyw beth. Gyn ni eisiau fe wneud yw bod rhyw fath o dŵr yn dod mewn i'r afon ac yn llifo i lawr i mewn i'r môr i gorffen y cilchred. Felly, gawn ni just cael am gwisg ar gyfer hwn. Just gawn ni cael cilch syml. So ni'n mynd i peintio gwisg newydd. A jyst cael cylch, wrth gwrs mae'n rhaid i fe bod yn lliw gwahanol i'r um, i'r dŵr yr afon, so ni'n gallu gweld e'n symud. Rhaid bydd hwnna'n neud yn iawn. Uh, neud, neud cylch eto, cofio os chi'n dal lawr shift, mae fe'n neud cylch perffaith. Llusgyfeiru canol, fanna. A beth ni eisiau fe i wneud, yn gyntaf, yw wneud fe i newid gwisg i'r gwisg yma. Um, so un i fe gwisg un, felly gyda fi'n gael fe'n um, dŵr afon. Rhywbeth sydd yn amlwg pa rhan o'r cylchoedd mae fe'n um, perthyn ni. Eto bydd angen i fi newid gwisg. A dwi raw yn yr opsiwn gyntaf. A fi eisiau fe yn gyntaf, ddim i llithro, ond i just ymddangos fan hyn yn syth. So ni'n rhoi e lle fi eisiau fe i mynd. So ar dechrau'r afon. A fi eisiau fe i ymddangos yn syth, felly yn lle llithro i fan hyn, beth fi eisiau fe wneud yw mynd i. So fel teleport there. Okay. A wedyn, ni eisiau rhoi rhyw fath o cyfres o symudiadau sydd yn mynd i'n cael e y holl ffordd lawr i'r dŵr. So gan ni jyst cael ei mynd yn syth i fan hyn. Mae fe'n llull syth fan hyn. So fi'n llithro fe i lle fi eisiau fe i fynd. Wedyn fi'n cael y bloc llithro. Wedyn fi'n neud hwnna eto. Fi'n llithro fe i lle fi eisiau fe mynd, falle fan hyn. A wedyn ni'n cael y bloc llithro. A'r un olaf, mae'n mynd nôl mewn i'r môr tua fan hyn. OK, a mae'n llithro yn fanna. A mae'n i'r penny lan lle nath e dechrau. A wnaethon ni roi newid gwisg ar dechrau. Ie, yeah. so ar gyfer pob un o'r rhain nawr, pan fi'n gwasgu y bain ar wyrdd i dechrau hwn, yn gyntaf mae'r dŵr yn mynd i derbyn Y neges, darlledu, uh, sorry, mynd i dewin y neges anweddiad. A mae'n mynd i aros, mae'r blociau yma mynd i aros nes bod y dŵr wedi gorffen ymateb i'r neges yma. Dyna beth mae ac aros yn meddwl. So mae'n ni'n neud hwn, unwaith mae wedi gorffen wneud y blociau yma, mae hwn yn symud ymlaen i'r bloc nesaf, cymylau ymffurfio. A wedyn mae hwn yn aros nes bod popeth wedi gorffen ymateb i y neges yna. So unwaith mae dwi wedi gorffen gwneud y camau yma. Ac yn y blaen. So gawn ni profi bod yn gweithio. Okay, mae'n mynd bach yn gyflym, ond dyna ni, mae'n mynd trwy y proses yma. OK. Ac jyst rhywbeth i um, falle estyn y tasg yma. Beth gall chi wneud hefyd yw cael um, neges testyn ar, ar y top um, sydd yn dweud beth yw'r enw'r proses. So beth gall chi wneud am hwnna yw cael ciplun newydd, so sprite newydd, mynd i peintio. A mae fe jyst mynd i bod yn text. So, y peth cyntaf mae fe'n neud yw um, anweddiad. Okay? Eto, rhowch y termau gwyddonol cywir mewn fan hyn, os fi'n anghywir. Mae un o'r lliw i D. A fi wedi rhoi e fel bod e yn y canol hwnna, yn canolig. Fan hyn yn gallu fi roi yr ysgrifen unrhyw ddefu eisiau fe, falle fel am yr hyn. A hwn yw'r gwisg ar gyfer anweddiad. So fe ni enwi fe anweddiad, na beili fe. Fe fe ni dyblygu hwn. Heddi eisiau un o'r rhain ar gyfer pob. So un o'r gwisgoedd yma ar gyfer pob proses. Yr ail un oedd cymylau yn ffurfio. Okay, rwy'n mynd i copio yn paste o hwn mewn fel hyn. Ac eto, eisiau rhoi e yn y canol eto. Ond chi'n gweld bod hwn wedi symud, so fi'n gwybod bod rhaid i fi roi e tyn bach ar draws fel hyn. Ac eto, dyblygu, enwi fe yn rhywbeth arall. Um, beth rwy'n nesaf glawio. Copio gyda glawio. Rhowch e yn y canol. Neu falle, a mae'n well i ddim roi yn y canol, ond gan i weld, cymlaen i ffurfio glawio. Ie, yeah, mae hwnna'n edrych yn neis. A un o'r olaf, llif yr afon. Fan hyn. So chi'n creu um, gwisg newydd a gwneud pob un o'r prosesau, a chi'n gwneud bron o fod yr un peth. Chi'n sôn ymateb i pob neges mae fe'n derbyn wrth y llwyfan. Pan rwy'n derbyn anweddiad, fi'n newid gwisg i anweddiad. Dyblygu, pan rwy'n derbyn cymylau ymffurfio, fi'n ei gwesgu cymylau ymffurfio. Ac yn y blaen, glawio, glawio, ac yr un olaf, llif yr afon, fanna. Ww, oedd hwnna'n diddorol. Pan nes i ail ddechrau ar y dŵr fan hyn, oedd e ddim wedi dechrau o fan hyn. Felly gawn ni dadfygio hwnna a trystio fe. So os ni'n mynd i dŵr, dylen ni cael pan rwy'n derbyn banner wyrdd, neu cyn iddo fe symud i fyny o'r dŵr, mae rhaid ni roi bod y dŵr yn symud lawr i'r môr gyntaf, neu sy'n yn ymddangos i'r môr. So ni eisiau gwneud rhoi e Sprite yn y dŵr, A wedyn mynd i. Felly pob tro mae'n mynd dechrau gyda anweddiad, mae fe'n neud yn siŵr bod e'n mynd nôl i'r môr gyntaf cyn iddo llithro i fyny. Okay. So pob tro fi'n awr ddechrau fe. Nawr, mae'n mynd cael am neges anweddiad, anweddiad a mae'n symud i fyny. Iawn, felly dyna'r fideo. A digon syml, gallu ymarfer um, cysyniadau rhaglenni o fewn Scratch. sydd yn, chi'n cymhwyso fe i rhyw pwnc arall, a mae cylchred dŵr yn enghraifft really dda ar gyfer wneud hynny. Gobeithio bod hwn wedi helpu. Um, a edrychwch allan am rhagor o fideo Scratch yn y dyfodol. Diolch!